Inkomplu dduru djar Maltin. Immorru fid-dar ta' John Gallia fl-Imqabba. Il-laħwina x'għandek?
John jiksi d-dar kollha bit-tinsil. Jiena aktar ma nara aktar nixtri.
John ilu jarma minn meta kien żgħir. Tal-li konna, għax dak iżmim flus ma kenniex, għallu li kollok taħdem. Mela mhux bħallu, araw naqra, lanqas rokna ma jħalli mikxufa. Mil kolonni sal-mirja, it-taraċ, il-frames, is-soqfa. Tista' tgħid kull imkien.
Għatta ġrana ta' uġawna la fuħt, id-dam waħħal u namel id-dwal u narma.
John jiftakar li fit fulitu lanqas rigali ma kien jaqla. U ma tantx kellna konna rigali ħafna ħna għax qed ngħidlek missieri kellu disa' titfal. Tista' taħseb għal meta kont tifel żgħir jena pasta kienet tixtri li ommi fil-birthday. Dan Missir John għandu 91 sena. Jiena George Gallia mill-imqabba li twelid fid-9 ta' Deċembru 1920 George jiftakar fil-Milied ta' tfulitu. Dak iż-żminijiet u ma kien hawn xejju. Tieħu pjaċir forsi blawża jew b'xi ħaġa oħra jekk żgħira. U qabel inħallu d-dar ta' John, George jaddilna il-ment. Issa tawna żieda wkoll. Tara, jien minn x'ħa naħodha? Għax fuq it-tmenin, jem, fuq id-design għandi.
Mid-dar ta' John għal workshop ta' Carmel Sammut fil-Mosta. Carmel jaħdem il-pasturi naplitani blidejn. Bħalissa Carmel qed ilesti l-Madonna. Wara dan il-proċess, il-pastur jittieħed forn apposta. Dan hawnhekk ħareġ mill-forn. It-tafal imbagħad minn dal-kolur Jiġi dal-kulur ħamrani. Ah, wara, mbagħad dana dana meta jkun lest.
Meta jinżabaħ kollox, jinħadem il-ġisem tal-pastur. Tagħmel il-wire, mibrum, u mbagħad tagħmel speċi tal-ġisem. Da qabel il-ħwejjeġ. Da fil-kasta da da da anġlu. Jitpoġġew l-ġwina. Hawnhekk Carmel qed jurina kif jitwaħlu l-għajnej. Naqtagħlu l-parti ta' wara biex jien inkun nista' biex jien inkun nista' hawnhekk ara qed il-ħofar impoġġi l-għajnejn.
Carmel sa anka l-frott tal-pasturi għamel. Carmel jgħidilna li s-sena l-oħra bħala tnejn mill-pasturi għamel lill-President George Abela u lil San Ġorġ Preca. Il-President qed jiltaqa' ma' Dun Ġorġ. U mbagħad konna tajnielu sorpriża kxifnihom dak il-ħin meta kien hemm l-opening. Dawn huma wħud mix-xogħlijiet li għamel Carmen. U dan huwa l-presepju komplut ta' Carmen. Mill-Preżepju ta' Karmel għat-tiżjin fid-dar ta' Ċali Vella. Fid-dar ta' Ċali nsibu vjaġġ ħaj tal-Milied.
L-immaġinazzjoni tiġri bija hawnhekk.
F'dan il-villaġġ insibu minn kollox. Ferroviji għaddejjin, basis iduru, Luna Park ċkejkna, insomma villaġġ verament ħelu. Fid-dar ta' Ċali Insibu wkoll xi presepju li għamel hu stess. Inti bnejtu.
Iva, iva, iva, iva.
Taffalu.
Kollu terrakotta, iva.
Ġalli jivvinta wkoll kalendarju speċjali tal-avvent. Kull ġurnata tixel dar differenti. Propja l-advent calendar jiftaħ sa 24. Li eh, li ja li ja turet. Fil-25 tiftaħ il-rigali. Tiftaħ il-rigali.
Allora ma jina għamilt il-presepju għemmek. Fid-dar ta' ċarli nsibu anke purċissjoni tal-bambi. Li kħeddim ta' meta sar Dun Ġorġ sar qaddis.
U ma jistax jonqos li ċarli għamel ukoll ferrovija id-dul mal-Christmas tree. Immorru ħalluqa fid-dar ta' Viktor Karwana. Kif qed taraw, Victor dilettant kbir tal-presepji. F'dan il-presepju ħafna mill-pasturi jiċċaqalqu. U mamu l-missufra, tajjeb għandi ħafna naċ ukoll għamiltom jena bil-forum ta' tafal. Mil-moturi minn daw li kunem eh, anka fil-microwave Per eżempju anka jessa xintaraw dawk il-kmamar hekk mill-kaxxi tat-tuffieħ nagħmel.
U anka għall-ilma ħaseb Victor? U qabel nitilqu, Victor jurina dan il-prasepju partikulari. Presepju magħmul minn qoxra ta' coconut.